en nen kontakto op Kijk Gewoon op Instagram of op TikTok Aurelia Candles Eén maal na no Aurelia Candle wil je geen ander meer. Shono tur, Bo nochi, bo nochi, bo nochi. Pa mi ta un inmenso placer di ta ei hunto cu boso despues di un tushi druk weekend cu nos ta tin trailomba. Aha, paso pica pica Tabata na Hillesluis, Rotterdam, aha, masha gezellig mes, multicultural, anto ya, mi ta tei cu mi stente di mi pochi picanan, cu ta hopi hopi gusta, anto mi kier a yama mi hendenan masha masha danki cu nan ta sostene mi di e forma aki cu mi pochinan di Pica. Awanochi nos ta bay tin un invitado e kier a comparti cu nos algo anto mas hañel e un bon plan pa mi trecel den programa pasobra semper nan ta bisa cu tin tur cos pa. Tur hende a ta vooral p'e mamanan Moederdag en tur p'e tatanan nunca tin nada. Awel, awe nos ta bay tin un hende cu ta concentra riba esaki pa Dia di Tata. Laga nos trece e persona aki den programa pa nos ban papia cu kico e ta bezig, kico e ke trece Dia dieskuater di yüni. Lionel, bonochi, bonochi! Wèlkom den Pika Pika. Lionel, konta nos den kortiku sneki ta ken ta Lionel, fuera di ke ta hende hòmber, pero ken ta Lionel? Bèl bonochi. Danki Rita pa tin mi den bo programa. Ten eerste ta un honor, semper mi ta wak bo trai cortina. Anto mi ta gosa bo programanan, so nan ta pika di berdad. Mi pochi pika nan ta mas pika, ke Remi. Wel, um, ya, ken ami ta? Mi tin un hende ku ta semper aktivo ku diferente pida pida pida kos, ku mi negoshi, trabou, Ehm, continuamente druk. Mi ta bin cu ideanan único, ideanan tambe pa yuda no solamente nos mamanan, pero tambe e tatanan. Ehm, enton mi tin mi negoshi tambe di ehm, surprise, mi nebo sa caba. Pa mi Surprise, por sí. surprise e mucha chikitonan tambe den fiestanan. Laga nos Ehm. bai eva den e direccion ey, eh, Ujú. eh, ki, eh, ki, kiko bo ke surprise nos muchanan cune? Ehm, wel, laat me conta bo. E nomber surprise, ta Sí. bisa surprise me and you. E ta staat voor, ehm, mi ta kere e d- den cu Meskos ku ami por surprais un mucha òf un mama òf un tata, andersom tambe e hendenan mes por surprais otro. Ku manera ku un regalo, tin bia bo ta trese un regalo pa un hende òf bo ta dun'é algu. Um, dus ta p'esei e nòmber a wòrdu formá asina ei, Surprise Me and You. Dus bo por surprais mi, pero mi tambe por surprais bo. Dus tan, taidens ku mi tin mi fiestanan, mi por surprais e hendenan tambe den nan fiesta. Okay. Dus eh, van daar e nomber. Anto lo cual cu con el a nance ta cu um, mi tabata coach muchanan na Den Haag Mhm. um, pa un stichting. Anto toen der tijd ma mira cu ta tin hopi alleenstaande ouders. Anto e alleenstaande ouders na e ta tin hopi moeilijkheden pa nan por duna e muchanan un fiesta. Ya. Pues asina ideanan se, anto mi ta um traha e fiesta of duna hendenan e fiesta den nan bujet. Dus locual cu nan tin asina mi ta bin cu e decoracion, e catering of cu e servicio cu nan ke pa e dia di e fiesta den mucha. Kiko a bo tin pa ofresé e loke Surprise Me and You? Kiko esei bo tin pa ofresé nos hendenan? Bèl, e ta, eigenlijk mi tin diferente pakete. Mi tin paketenan mas ruim, dus ku bo por am tuma spring kusen, suikerspin, popcorn, hotdog. Dus ya, si ta pa hendenan ku ta un tiki mas ruim ku ke algu mas. Anto bo mes sa nos hendenan semper gusta algu ku ta otro fei otro. Um, pero mi tin e paketenan chikitu tambe ku ta bestat uit popcorn ku suikerspin so pa bo fiesta. Si bo tin cuarenta mucha, um, e tin su prijs minimo tambe ya pagabel nos bisa asini pero no no no compara cu tur otro bedrijf mi ta un di esnan mas mas abao cu ta duna hopi cos anto tiki tiki mi ta bayendo den direccion di tra riba e mascota, pasobra mi tin un mascota cu malaganan diseña, anto e ta bai haya bida tiki tiki, pasobra mi ke bai trahele den forma di cu e mascota ei lo yega na casnan, na hospital, na sa con hendenan cu ta un tiki invalida, foral e muchanan cu no por sali cas, dus den e direccion ei mi ke bai. Ok, Pero mi ta ok. trabajando duro riba dje. Dus esey Ya. ta tur lokalnan mi por ofresé pa futuro tambe. Sí, ehm, shownan ehm, di e ku pika pika tabata na Eindhoven dia binti sinku di mei ei. Lionel tambe ta trae tee presente, anto ehm, e ta tin pa ofresé eh suikerspin, popcorn. Anto kiko mas bo ta tin? Um, mi tin suiker spin, popcorn, hot dog, poffertjes, hamburger. Um, mi tin un cu ta un secreto. Anto, ese mi ta papia. Anto, mi tin, um, entre otros, snoepjes tambe. Tur tipo di snoep. Um, to mi tin mi special poffertjes nan cu mi ta bin cune cu fruit loops. Mi ta purba na meng zoveel mogelijk es Fruit Loops den tur kos, paso mi sa ku nos nos hendenan di tera gusta nan Fruit Loops. Anto asina tambe ta bay tin tiki tiki mas sabor. Anto Okay, okay. Okay. pa futuro nos tin un par di kos ah, hopi kayente ta bini, vooral pe 18 plus nan. Dus nan por boek mi pa achtin plus popcorn tambe. Keda pending. Ui, ui, e ta sona mi stout. Ah, en no na gusta, mi tengo que para den. Ya nan a, a book mi pa para den discotheque. Dus, Okay. pa besar. Nice, Osta ben, nice, nice, nice. Oké, oké, oké. Dus, ehm, Lionel, Unda nan por lokalisa bo pa tuma informashon? Bo tin un number telefòn ku mi por nota pone den pantaya? Sí, mi number telefòn ta sero seis unu ocho

Por tuma nota, skibi e numi telefòn di Lionel si bo sa tin informashon òf ta pa un fiesta achttien plus, un stoute feest òf un fiesta di mucha, dependiendo di tur tipo di buchèt, tur koste un kos di papia, anto asina drenta un areglo ku Lionel si e fecha. ta disponibel. Bo comprende cu Merna? Ok, pero awor Lionel, um, kico ta bay sosode di e djeskuater di juni? Wel, di e djeskuater di juni, door cu eigenlijk e ta un dia prome cu vaderdag, ta Sí. un actividad special pa e tatanan. Um, nos ta organisando pa E tatanan un vliegersdag pa nan por bai traha flie ku nan yu. Ehm, e idee ke mi tin kasi un aña ta kana kuné, Ujú. nto di kon ma bin kuné pasobra ehm, ma mira ku hopi aktividat ta wòrdu hasi pa e mamanan. Right. Nto tur elogio, mi ta kontentu ku e ta wòrdu hasi pasobra mamanan ta pasa den hopi kos bèrdat sin e tatanan ku no tin e responsabilidat ku nan mester tin. Anto m'a bisa, no, e aña aki mi ta bai pak it op pa ya, pa e tatanan tambe forma parti, comprende? Nan tambe mester haña nan parti di atenshon. anto pa nan tambe duna bek na nan yunan. Komo den? Korekto, Anto- pasa, pasa un dia ku nan yunan òf yu. Sí, presis. Anto e dia ei no ta solamente pa e nos pa e tatanan so, pero ègt un family day. E mamanan tambe por bin ku tanchi, ku wela, um, pero tur hende mester mèld ansi, so kòrda bon kada un plek ta limitá. Ah, Anto e dia ei Um, nos ta bai buta un workshop. Mhm. Um, nos tin tres captain. Tres captain nan ta comienza prof den tramenti fli. Dus, uh, anto makis nan special pa nan duna e workshop ta dura un hora y mei. Max. Anto despues di e workshop ta bai guia e muchanan. Nos a begeleid nan pa nan traha nan mes fli. Anto nos tin tres categoria, tres prijs. Anto despues di esey nos tin un kleine dinner. pa tur hende. Sí. Akinan Grace ta bisa e tatanan tambe meresé sí. Sigur sigur, si e tatanan meresé, why not? Bo komprendé tu menda? Um, e, ya, ya. Mi ta komprendé Grace kiko bo ke mend, pero, um, bo sa, uh, aunke e tata no ta na kas, pero e yu ke mend ta su tata, anto e yu tambe E tata i tantu e yu tin e derechi di traha tempu i pasa huntu ku otro. Asina nan ta siña konosé otro. Sigur sigur. Pero um um Lionel bolbiendo bek um um tin bo di dos ta tres kategoria di trahamentu di flí. Kon e trahamento di flí ta bai? Manera nos ta kustumbrá na Kòrsou? Enero nos a costumbrá na Kòrsou antes am, si Rita ta kòrda nos a Sí. traha nos mes fli ku e speilunan kòrta palu ku hilu am mayoria bia nos ta usa nylon Sí. pero komo ku ta mucha nos a kis un otro tipo di am hilu Sí. anto ya bo ta dekor'é mas bunita o mas mió akabá Tin tres kategoria mi nimer bisa na mi lesonan. E kategoria ta esun di mas nèchi, esun di mas kreativo, anto esun ku resaltá mas tantu. Mane? Okay, uh, okay. Ah, sí, anto ya, nos ta bai trae manera antes. Ta pensei mesmo aqui tres captain tambe ku ta basta avanzado den edad, ku nan sa di e parte di fli ei. Anto nos ta bai trae lei pa e muchanan special nos ta haci e grandi bo sa so tin fli tin bia masha grandi mes pero nos ta haci e hogo mediano pa e muchanan. Ok ok um anto ta ken ta bai ta e captain nan? Um wel awor aki ma buta eigenlijk tres mi ta tin sinku ma buta tres paso ma mi ta kere sinku a bira un tiki te veel um nos tin tres hoy Ah, Melvi Darlison, anto ku Peter Jansen, anto e otro dosnan ainda nan ta pending, nan ta keda gewoon den den achtergrond, pasobra nan tin ku duna mi di konosé ku nan ta binse òf no. Anto esei ta Kenneth Antonia, mi wak bon si mi a bisa e bon, si, Gabes Antonia anto ku Kenneth. Yo corre Kenny su fama ora aquí, pero okay. Okay. Ok, anto um, ainda tin hende ku po inscribí. Awo van bisa, van bisa um, eh, um, e cosa kita mas bien patata, pero awo si, si un, un hende moe, un mamba ta bon den tramenti fli, e tin mag inscribí? Maar natuurlijk, Mami bisa wei tambe e ta pa no solamente um, e tatanan, e ta gericht na e tatanan, pero um, nos ke pa e ta un family day. Como ne si mamanan tambe por ku nan ku nan tin gana, nan tin mag di mèld uh, e yu an mi tin un link Mi tin mi flyer, ma bo te cambia riba status, ma sturia door tambe den mi gruponan, ma parti flyer tambe na Eindhoven, na Tilburg, na Den Haag, tur caminda cu ma para. Anto, ja, meld aan zou ik zeggen. Ok, ok, awor ehm ehm pa mèldu an, si nan ke mas informashon e e e number ei ku tin den pantaya e nana nan por yama bo pidi bo mas informashon? Seker, nan por yama mi por dra mi tur informashon ku nan ke. Anto unda ta bai tuma lugá? E ta bai tuma lugá na Hungry Minds Den Haag. E adres mi tin aki nan e ta na ockenburg even kijken hoor e yama sportspark ockenburg wijndalerweg number nuebe a den den haag Na final dje programa bo ta notele den den comments di moda ku e hendenan por hañele awor inscripcion e ta gratis of tin ku paga pa inscribi. Tur kos ta grátis. Tur kos. Inskriving ta grátis, kuminda ta grátis, drenka es grátis, tur kos ta grátis. E Anto e artíkulonan tabata material pa grátis. flio. Kusai e? E material pa flio. Tur kos nos tin kaba. Yega so ende nan tin ku yega. A ta laga nan kreatividat tra. Tra. Mi ta mi sa ku nos yunan di Kòrsou tin hopi kreativismo, anto p'e muchanan mi tin hopi kos pa nan por haña plak riba nan flí. Entre otro oogjes, bo tin e oogjesnan bo sa tòg e wibelinda oogjes. Nos tin flor pa e damitasnan. nos tin Mario stickers, nos tin Stitch stickers, nos tur tipo di sticker ku bo por imaginá, nos tin sticker di kurason, mesa. Dus e muchanan mi ke mira nan èg kreatif bezig ku nan flí. Okay, okay, okay. E e ta di kuantu or te kuantu or, Lionel? Um e ta kuminsá E enlop ta nuebe or y trinta na mi tira un bista si mi ta di dies ta an van den e studiante mi sta anwezig pa dies or nos ranca sali. Ok anto po pa esunnan cu bin wak paso nan bosan ta bay subi e flinan of ta djis traha nan? Nos ta bay traha nan so Lamentablemente nos ta keda subi nan pero am maya bereg di e doño di e zal cu no tin posibilidad pa nos subi ep so net net den e momento cu nos ke bay subi ele nan tin am ah futbal westrij tambe dus e ta bay keda net am nos ta bay cay crap na tijd anto nos no ke pura e mucha nan mende so mi ta imagina mi cu e mucha nan loke tin nan tempo pa nan subi pero nos a pense asina aki nos ta bay am laga nan tra nan fli dus di dies or te ku tres or e programanan ta dus ku kuminda ku tur kos aden anto despues nos ta bai bin bek ku un dia pa tur rendenan ku a mèld al nos ta bai ku nan spesial op un plekje pa nan por subi nan fli. Sí, pasobra zomer tin ku bien ainda. Te cose. ok, ok, ok, ok, ok. Dus uh, um, pa mi, pa mi wak ku uh, ma comprende kos bon, ku via mm -hmm. bo nu mi telefon, um, hende nan por app bo, anto mm -hmm. um, bisa wel mi te interesá, mi ke schrijven in, anto bo ta manda nan formulario, Tur kos ta grátis, kome, bebe i plus e material pa traha e flí. Anto rei, abo ta bini ku bo yu bin traha e flí? Ya, korekto. Tin premio pa esun di mas bunita òf esun di mas great, e fantasia di mas mihó? Ya, a te lo a bisa e tres kategoria nos tin esun di mas nèchi, esun di mas kreativo, anto esun mas mihó a kabá. Oké, anto eh, eh, bo por forkla ka- eh, tambe ta kiko e premionan ta bai ta? Ehm, no, esei no. No, mi no ta, mi no ta verklap e paso, tin keda natuurlijk leuk pa e muchanan, pero nan ta bai mas ke esei, nan tin un lunchbox tambe ku nan ta haña, anto den e lunchbox tambe tin algu hopi leuk pa nan, Esei pa tur e muchanan. Anto mi ta kere agrega algu tambe, mi no ta hasi e proyekto aki mi so, mi ta haña steun di Caribbean Angels Den Haag, Ya. ya, esei ta un non-profit stichting ku ta nan ta stat pa hasi kosnan pa mucha, tambe hendenan ku ménos rekurso i tambe pa nos hende grandinan. Tur aña di nobo, anto tambe bènekòrt nan tin mas proyektonan, onder andere pa bòrskánser. Dus nan ta ondersteunde mi, anto mi ta hopi kontentu ku nan t'ei. Anto mi kier a duna un salud espeshal na Sharlene de Wint, Cu ta e, nos bisa e don, doño, e cabesante. Fundadora di e, e institucion ey. Sí, correcto. Dus ah, mi elogio na dje, pasobra e ta un hende cu ta steun nos den tur tur proyecto cu nos tin. Anto, asina tambe pa nos por bin cune casi tur aña. Di nobo, mi ta purba na bin cune. Ok, ok, ok. Ehm, awo, ehm, dies djis kuater ta for di nueve ora y meinte, bo di? Um, nueve ora y trinta ta e Ah, aanvang. Dus tur rende Oké. mester tei pa nos por haya. Streep aan tur rende nan ku a meld aan. Schrijf na nomber af om te hören pa dies or nos tranca sali. Ok. Anto te ki ora e actividad tei tei? E ta di dies or te ku tres or di atardi. Tres or dje tardi. Ja. Ok, ok. Anto um, bo ta mará na un leeftijd pa mucha? Um, nos tin nos leeftijd ta di seis te ku djesinku añ. Ja, anto si e mamanan a bin of a mèld an e chikitinnan, e chikitinnan ei, e hurry ei nan mes lo tin ku um yuda nan. Um, pasobra nan ta un tiki mas chikiba, komo nan mester mas èkstra atenshon Sí. Pero el leeftijd ta di 6 pa 15 aña. Ok. Ato um, público también por te presente para mira con um, esonan cu uh, ta e participante nan con nan ta trabajando nan fli. Um, no, nos ta ta video, nos lo poste también riba nos Facebook. Um, no ta posible pa sombra Corabon e lugar, ta será anto tin otro actividad nan ta tuma lugar si no e ta bira e ta bira un bechi te veel. Sí, sí, m'a comprendé, m'a comprendé. Ok, jammer, jammer, pero dia di bay subi fli sí, publico lo t'e presente. Ja, paso e ta openlucht e ora ei. Correcto, correcto. Dus, ya, Lionel, bo ta tin algu mas ku bo kere agregá na nos televidentesnan en kuanto e aktividat ku ta bai tuma lugá di e dieskuater di yüni for di Nuebor i trinta di Mehinta, shownan por mèldu ku bo yunan fa di fanòf seis aña te ku diesinku aña, okay e ta gerechto riba e tatanan pero si di mamanan hu ta bisa nò yu mi ta masha kreativo e mi mi a yegi traha fli den pasado mi ke dùmei. No perde pa gana, gewoon yama Lionel anto traha bos afspraak, yena formulario anto asina pa bo tei e dia ei nuebe ora i trinta te ku tres ora dje tardi, pa asina mi ta masha masha boniu tu mes Ken ken ta e ganadona anto kon e flinan do ziet eruit kon e flinan do ziet eruit mi ta beh hasi tur mi best pa mi ta ei anto ya sikiera duna un shot kue un shot si bo ta invita bo ta mas yega yega numa. Ay, ay, ay. Yo ta kere agrega algu. Um, yo ta kere bisa pa tur hendenan ku ta meld nan an of ku ta bai bel mi pa tuma informashon kòrda ku e pleknan ta limitá. Ya. Dus no warda te último momento pasobra te ku dia ocho di yüni nos ta sera inskrupshon. So e ora nos tin ruim ein week di tyd pa nos por konta kuantu hende tin pa regel tur koi kome. Anto um liefs deze week nog de aanmeldingen. Bosa meld bosa aan libremente. Ya mami, kor bo no ya mami den mardugá. Te dies ora de nochi. Jij zei je een date. Dus zei de bedoeling. Si, bo komo ne? Bosa po ya mami te dies ora de nochi mes, pero despues dies ora de nochi telefon ta sera. Oké, oké, oké. Awor aki, te ku awor aki kuantu aanmelding bo tin, Lionel? Awor aki nos tin ruim twintig kinderen, anto nos tin un máksimo ku nos a buta. Anto di e binti muchanan ei tin e mamanan tambe ku ta kom derbei, so nan tambe ta kome, nan tambe ta bebe. Nos tin tur den skibí den nos skema Entonces ahora aquí nos tin binti aanmeldingen. Wow, wow. Anto maximo ta cuanto? 40, 50 mucha? Wel, nos tin 25. Pero okay. nos, por, nos por overweeg, según het dien nanta pasa, mi tabij overleg. Anto nos te wak, si nos tin hopi aanmelding, por trata tambe un di dos party. Kom yeah. So nos te kom iedereen tegemoet. Anterior nos lo tra un di dos parti pa den zomer e ora ei nos ta buta un workshop mas anterior pa e muchanan por subi nan flinan. Ok, hopi great, hopi great. No, great, great, great. Pero sowieso mi ta haña e kos aki Lionel un un uh, bunita inisiativa kaminda bo sa muchanan ta envolvi, uh, laga muchanan Ta ser creativo pasobra ya hopi bia nan ta sinta tras di nan nan telefòn of tablet bo sa hopi creativo ey wer ta bira bon bay pafó bay hunga pensa usa bo mente usa bo mannan descubri bo talentonan bo komo ne sinta sinta cu e e e e cosnan digital ey bo no ta descubri Kiko bo bo tin como creatividad kiko bo por pensa of laga no mi ta haya iniciativa hopi great anto mas ainda e stichting di e señora de Wind Ja Caribbean Angels. si cu ta sostene e proyecto aki Mi ta yele tremendo cu bo sa cu un desayuno, coi bebe, coi come, te tresoor dja tardi, wow! Wow! Wow! Dus ta contento. Mi ta contento di por a conoce nan tambe, ando cu mi tambe ta forma parti di Caribbean Angels. Sí, bo komoné ke mende ya ta sigur lo mi bisa, lo mi probechá di bisa ku ya Universo lo duna bo snai sabiduria i i bendishon pa ku hopi energia pa sigui ku e sorti proyektonan aki ku bo sa Teniendo en cuenta, teniendo nos muchanan um actief Actief, asina, ya. si, sigur, sigur. Ya, Sigur, foral cu nos ta un cultura cu ta traha hopi cos cu man. Por Sí. mes ta mira nos carnaval, por mes ta mira con CU cu tur e cosnan aki ta bin dilanti. Anto, n- laga nan haci uso di e oportunidad. Comprende? sigur, sigur. Sigur, sigur. Un bia mas, Jonan. App Lionel Anto a ta su number di telefon sero seis diesocho cuarenta y tres seis tres cuarenta y cuater mèldu bo ma mes an kòrda ya kaba tin binti sinku aanmelding ke men por tuma Un kandidat mas? Laga nos ban dia djiskuater di yüni gezellig na Den Haag e ta bay skibi. E adres pone of nos a taya tur klase di informashon. Anto laga nos ban pasa un dia ameno, agradabel ku nos muchanan. Ku nos tatanan anto e mamanan ku tambe ta kreativo òf por ta un tanta tambe un tio wie weet bo no sa bo no sa aki nana Sigma Albertus bon dia bon tardi bon nochi great Éxito na e participantenan. Sigur sigur, sigur sigur, ami ta haña e idee aki fantástico, genial, cu ya, mester bini cu mas dje actividadnan aki. Anto sigur, Lionel, e subimenti fli pa esun cu. Mas haltu e bai malewa ya buska shelu pa pa mishi ku ne gana un premio, un uitdaging. Ku kòm ku ke men na no hopi great, hopi great. Mi mi mi no sa mas si bo kera agregá algu mas na nos hendenan promé ku nos programa. Si mi ta kere bisa pa esunnan ku ministra tin hende na e fononan ku tin kalke pensamentu pa kalke aktividat mi tin diferente kos si diferente kos pa mucha spre en kwersons ku tur e kosnan ei ku bo por pensa anto si tin hendenan tambe ku tin proyektonan ku nan ke hasi anto nan no sa kon Yega sega mi, yama mi, nos por wak kon nos por hinka algu den otro. Nos tin ku keda gewoon positivo den e richting pa e muchanan. Awel si, Ashanti, kon ta bai, kon ta bai. Ashanti, bo tin ku purba mi pika nan, kere mi. Purba mi prika nan, pika nan, brek ta drecha, vap, vap, sin tin ku bai metkaniko. Esta bon mes, mi ta desea tur partisipante tur cos bon. Sí, ami ta masha masha beniud mes con creativo e participantenan lo ta bay ta, con colorido esey ta bay ta. Mi ta masha masha beniud mes. Berdad manera bo ta bisa, laga creatividad. sali i mustra nos kreatividat pasobra kuantu artista nos un tin bon riba nan tereno pasobra kon ke men mi ta bisa aki nan tambe trahando flí tambe bo por mustra bo kreatividat sigur sigur ki forma kolónan de todo anto ya un ta keda minado otro di desea tur partisipante Tur klase di éksito a ta laga bo fantasia bai hairu. Seker. Dus Lionel, mi ta kere bo kier agrega algu of esaki tabata tur kos? Ya, pa ami esaki tabata tur kos. Mi ta Mi ta saca potret bo mesa, mi ta manda nan pa bo tambe pa bo por post nan pa hende nan mira con e cosnan a bay. Anto cora ta bay tin mas, segue mi esaki ta un comienzo, esaki ta e baby, anto cora bon e baby ta bay sigui crece bira grandi. Correcto, e tin cu cuminsa gatia. Alright, Yes. nan ta bay spera hopi cos mas di nos di Caribbean Angels anto tambe di Lionel. Eso! Eso! Lionel, danki, danki mia mas ku ba dedika tempu pa bo bini un ratu den Pika Pika Talk Show komparti ku nos kiko ta sosodiendo ban de bo ei ayabanda menes na Den Haag. Ku ki idea bosan ta bezig poniendo e tatanan eyfer Un biaha sikiera sperando mas bia lo bini e tatanan den spotlight? Pasobra nan tambe meresé. Anto ehm ya, ban enjoy di e dieskuater di yüni. Di mitá di dies te ku tres or mèld bo mes an Un bia mas, seca Lionel, a ta suna mi telefon den pantaya, Lionel ta bay pone un bes aki e adres caminda e evenemento ey ta bay tuma luga, e ta bay tuma luga na Den Haag, diescuater di juni, un dia prome cu Vaderdag, esey lo bay tuma luga, anto tur cos, tur cos ta gratis. tantu inschrijving, entrada, come y bebe pa bo como mayor anto plus e muchanan. Tremendo e cosa ki da. Sí. Danki Amrita pa tin mi den bo programa un bia mas anto nos ta keda den contacto, to mi ta laga bo sa con el a bay. Sigur sigur nos ta keda den contacto Lionel si bo tin flyer etcetera etcetera manda mi nan of un video clip whatever manda mi nan e ora mi ta post nan tori ya nos ta tende nos hende nan bon bon informa sigur sigur. Bo, mi shownan, mi quiere yama bo san tur danki, danki cu bo sa sintonisa Pika Pika Talk Show awe, awe cu e tema pa bay pone nos tatanan den spotlight e dia dieskuater di juni, inscribi si bo tin un yu, bo yu tin talento no duda lag'e inscribi, steune. Anto hasi algu gezellig, creativo e dia ei. Na den Haag. Mas informacion, un bia mas a ta Lionel su number, anto. Asina e tuma kontakto di moda ku bo por haña formulier pa bo skrèifi in, anto asina e ora ei bo tambe ta den pa dia dieskuater di yüni. Laga nos ban sostené e fantastiko idea aki. Mi ta konta ku bo Sushonan. Dus, te e próksimo biaha! Tutu!